Sí, Harvey Guns nos conversá dos of mas largo tres minut. Sey bo mi ta kere cu si bo keda na Corsou bo ta un di esnan cu tin sweetest swing nan ke nan lo bo tabata den categoria di Luis Gardo Alvarez, Andy Simmons y Luciano Francisco. Kiko abo komo batidor ta kere ta e kos mas importante di kada bon batidor? Ami ta kere kos mas importante di kada un batidor ta di hasi bo bes i tren mas tantu ku ta posibel pa bo por haña mas tantu bista riba e bala. Enton mi ta kere ta ser hasi mi un bon batidor te asta awe. Kiko ta loke mas bo ta gusta di bateo? E kos ku mi ta gusta mas di bateo ta bati ku hende na base plus pichanan ku ta tirando fastball. Esei mi ta kere ta e kosnan ku mi ta kere hopi hende lo gusta tambe. Picha ku ta bin ku e bala stret mei mei riba plato. Si bo tin ku wak inter bo karera bek. Kua ta e picher ku bo ta sinti bo mas komodo konta dje, ku bo ta gusta bati konta dje? Ku mi wak mi karièr, na Kòrsou mi por bisa hopi, pero mi ta kere na Hulanda tin dos picher ku ta Rob Kortemans ku Eltocht Jansen, ta tin dos pichernan ku mi ta gusta bati kontra di dje, pasobra nan tin hopi bala, hopi kambio di bala, entonces esnan ta e kosnan ku mi ta gusta, bo ta mira mas picheo anto bo sa kiko nan tin tambe. A bo nada contra Ali. Kiko a cuata e picha durante henter bo carrera e picha cu bo ta sinti bo mas incomodo con dje? Bon e pichanan links ta ta pichanan cu semper bai mi ta tin dificultad contra dje anto na Corsola ochi ta ta tin un picha semper cu ta cansa mi ta ta Ronnie Nesse cu semper bai mi ta tin mucha di bati Ronnie. Si mi ta ekibuká bonga na Kòrsou tin aña nobenta i tres despues pa bai Ulanda. Ora bai Ulanda den kua tin bonga konta mi algu di bo karera di beisbòl na Ulanda? Bon, m'a yega Ulanda na aña nobenta i tres, despues m'a kuminsá ku Sparta mi promé aña ku Sparta. Despues Ado ta tin interes den mi ku tabata tongando Hoofdklasse, hopi hende a bai laga Ado ku m'a bai yuda Ado. Despues un par di aña di Ado. Ma cansa di e baseball, ma bai hunga fast pitch softball. Un aña di fast pitch softball, ma bole bin den mi cariera di baseball bek, so esey m'a mira cu toch de cos cu mi ta gusta mas. Y m'a sigui cu Ado, despues bole bai Pirates, di Pirates bole bin Ado, despues bai Almere. Esey tabata ta, y e tres añanan cu m'unga den seleccion Hulanda tabata ta un ervaring hopi leuk tambe. Hopi aña di ervaring. Kiko a bo ta konsiderá bo hoogtepunt den bo karera di beisbòl un anu na Hulanda? Mi hoogtepunt tabata aña dos mil ku aña dos mil uno. Einan mi a destaká batiendo ku un averaj hopi altu, mustrando hopi hende ku mi ta un den tòp hungadónan tambe ku por destaká den e selekshon di Hulanda. I ademas mi ta haña yammer si ku e no a dura hopi pero tòg mustrando hopi hende si ku mi a hasi mi bon bèst kon pa selekshon di Hulanda. Pa finalisá, si bo tin ku skohe di bo karera di beisbòl na Kòrsou, un kos ku bo tin di save den bo mente pa semper, kua e ta? Alor, si bo tin ku hasi mesku ke mester saka un momento, sea un turno òf un wega, un kos ku bo ta bisa, Esaki nunka den mi bida lo mi lubida, un na Kòrsou, un na Hulanda. E gran momento tabata ta ku ku mi dishete aña, ku mi a subi ku Wildcats, ku semper ku ta un tim estreya pa mi. Subiendo cu mirando hopi de gana cu mi ta tin hopi gana di hunga cune den team ma Renato Nasagasto, Antonio Keller, subiendo mi reamba na un coach Maria Fichi Fleming tabata ta un aprecio grandi pa mi den mi bida hoon den baseball na Corsou aki. Na Hulanda cu Mayega hañando hopi gai tambe cu. ku bo a pèrdè na Kòrsou den temporada na aña noventa ku bo bin ayina na Hulanda tabata ta un deseo tambe di hunga ku hopi di nan i esei tambe a susedé ku mi a mira hopi di nan tambe ku no so hunga den tin muntu i mi ta kontentu ku mi a pasá e erfaring ku nan tambe. Ok, finalmente tènks, anto mi ta spera bo ta sigui disfrutá di e stadia di Curaçao Legends na Kòrsou. No, danki na abo tambe i danki na tur hende ku ta bini wak Curaçao Legends riba Mi ta spera cu nos sigui haci un bon papel aki riba, mostrando cu nos no a caba na Holanda ya, cu nos ta sigui den e mesun compania cu sa. Ok, succes. Danki.